Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tšamiša, ke a le amogela go semoya ka Doctor Makgabo ebile ke re mošate. Ke kgale re boletše, ke rata go dira reading, reading e ke e dirago ke ya yona beke re lego mo go yona, gomme ka yona ke tlo bolela ka dilo tše four tše e le gore di tlo diragala ka gare ga bophelo ba gago yona beke yona ye. ge e le gore ke mathomo o tsena lenaneo la rena ra go amogela go semoya gomme re kgopela gore o se ka lebala go subscribe o like channel ya rena o kgotle notification bell gore ka motlha re uploada di-new videos o kgone go tseba ebile ka mo comment section o ka nna wa commenta go ratile commenta Eupša re kgopela dikhomente tše dibotse, re kgopela dikhomente tše lego di na le tlhompho, di na le lerato ka mo gare, di laetša lerato ka mo gare. Ge re, ge re, ge re di bala, re šale re thabile. O se ka kgwetša dikhomente tše lego ge re di bala then re thoma go ba, kore re a nyama. Ke dikhomente tše lego ra di kgopela, okay. dilo tše four ke tlo bolela ka dilo tše four tše e le gore di- di di ya go diragala yo- yona bekene gomme um ke tlo no ba ke ntšhe ke go advisa gore na dilo tšeo ge di diragala o ka dira eng goba ge e le gore ke dilo tše e le gore o swanetše o tšee action o ka tšea action ya mohuta mang okay ya mathomo nka go botša gore ntho ya mathomo e tlo diragalang ka mo go ka rapelo ba gago mo bekeng ke ke dilo tša tshwane le di-changes go na le go ba le diphetogo ka rapelo ba gago diphetogo tše di leng gona ke ntho e la gore um go na le ntho e le re e, e, e tla mafelelong ya fela e ka ba ntho e le re bo bereka ka yona it is coming to an end e ka ba ntho e le maybe business yago ga e bereke gabotse o bona o ka re business yawa or something and ebile ntho e ya go tshwenya goba mohlomong e ka ba e le ntho e la gore o tloga mo o dulang gona o dula to a new place or motlho mongwe mo go berekela gona o ya go bereka mošomo mongwe gape o mo itseng goba department e itseng goba goba um you know company e itseng go na le ntho e re tlo fela ka raphelo bao ebile ntho e ka no amana le relationship ya gago maybe relationship ya e tla mafelelong ya fela e ka ba yona friendship e ka ba something se e le gore se ka mo family ntho e le gore um e tla mafelelong ga ona control ya yona ga ona nto o tla go e dira ene ke bona e le gore o motho e le gore o bo o sa rate gore ntho e fele ntho e fitlha mafelelong ene ke bona e o affecta ntho e ke bona e le gore e o dira gore o palele ko robala gabotse bošego o tlhobaele too much ene pelo ya gago e ba bohloko ebile so ke tlo go botsa gore o se ka kwa bohloko nto ngwe lengwe e na le nako ya yona so go na le nako ya go thoma dilo go na le nako e le gore dilo di tshwanetse di fele di fitlha mafelelong go na le nako e le gore lerato le santse le be gona go na le nako e le gore nako e nngwe go tla manyami go na le nako e le gore re a thaba go na le nako e le gore re a lla jwale le jalo ke bophelo ka mokgwa boleng ka gona ga ona go na le tse re ka kgona go di change go na le tse re ka se kgone go di change so nto ya botlhokwa gore wena o swantse o kithute o controla di-emotions tša gago ene o kuthile go accepta ene ke potše gore ge ntho e fitlha mafelelong ga se gore ke mafelo a lefase ga se gore ke mafelo a di-opportunity ge ntho e fitlha mafelelong ke nako e le gore santse e fitlhe ka yona and go ra gore go na le something se sengwe se se kaone sa go phala ntho e le be go e diragala se e le gore se etla ka raphelo ba gago so ntho e le ka tle ka raphelo ba gago ge e khengwe se tle fela ke ka mokgwa dilo santse di sepele ka gona ye santse e fele ye nngwe e kgone e tla mo go wena so wena ntho santse be re o e dire gore controla di-feelings tša gago se ka ka botlhoko and then o be ready for se e leng gore se tlo tla ka raphelo ba gago gore ge se tla gona se kgotse le gore kore emotionally o gabotse o thabile energy ya gago ke e botse ke e positive gore ntho e tlang e kgone go tliša positive energies ka gore ge e ka re e tla kgwetša le gore wena o nyamile o sa balabala ka ka ntho ela e e fetileng then obviously ntho ela e e, e, ge e tla e ka sa tla as a positive energy e tla tla as a negative energy ka baka la gore ka mokgwa e le gore wena o tla ba o e attractile ka gona so accepta situation ka mokgwa e leng ka gona and then ka nako nngwe ebile e ka no ba leho go tšela gore o tlo kwa something se le se le gore se tlo nyamiša mme motho le gore o gaufi le wena wa mo tseba motho o then o kwa ba setse ba re o tlhokofetše and then wa kgotšela gore ntho e e tlo koša bohloko ke potša gore motho le ge a sepetse mo lefaseng le la- le ke re phela mo go lona le la senama le nka se mmone ka matlho a ka mabedi mara ge ke nyaka go mmona ka the third eye nka kgona go mmona ge ke nyaka go mmona through my intuition goba ke rata go bolela le yena through intuition ya ka ke tla bolela le yena ene o tla nkwa le nna ke tla kwa ga bolela le nna ke potsa gore through these thoughts through your mind's eye or your mind's ears o tla mo kwa ga bolela le wena so ke potsa gore motho o ile lefaseng la semoya o tla ba gaufi le nna ka nako tše tsotlhe ga a nyaka go nketela a ka kgona go tla a tlo nketela So sa bohlokwa gore wena o swanetše go thuta gore na ge motho a le gaufi le wena o tlo tseba jwang gore o fitlhile o tlile go nketela gore o kgone go bolela le yena ene sa bohlokwa gape ke gore le wena o ke thute gore o bolele le yena o mo invite ka ra bophelo ba gago ka re ga a sepetse mo lefaseng and then wena o se wena motho la gore o fela o bolela le batho le ba fetile mo lefaseng then ke bothata go ya ka yena o tla itša ka gore maybe wena o mo tlhanametše ene ebile a ka sa tlhola a sa tla go tlo go tlhola And then eh, ya bobedi ntho e le gore e ka diragala e ne- e ne e le gore o tshwanetse o tšee action mo go yona ke šetše ke boletše ya mathomo ka re go tlo ba le di-changes ka ra bophelo ba gago so nto ke tlo go botšang yona ke gore ee ke nnete changes tšeo di tlo ba gona so wena o tshwanetse o ke kgwetše le gore o ka re ga situation e le gore o kgona go tšea the right decisions goba bile o kgona go accepta those changes tše e le gore di tlo direla ka ra bophelo ba gago and then nka go botsa gape gore ntho ya bobedi e tlo diragala ke ntho e le gore go na le ntho e le gore e tlo ba revealed to you ntho e le gore o sa tlo e tseba ka wena ka- ka- o sa tlo tseba ka yona goba o sa tlo ekwa motlho mongwe ntho e ke ntho e le gore ke sephiri sephiri se e le gore sa le sa diriwa kua morago kua gona batho ba ba dirile taba yeo gomme ba o utela yona ba- ba- ba- kore ba ba- ba e fitlha so o sa tlo tseba ka yona taba eo e tlo fitlha mo ditsebeng tša gago ene ge e le gore sephiri se ke sephiri se e le gore motlho mongwe ntse ona ntho e diraga tse maybe ke ntho e le gore e- e- e- e koša bohloko e expect e tlo diragala but ke nyaka gore ge e fitlha mo ditsebeng tša gago e e- e se ke ya dira gore e go disturbe e go- e go fe stress o palela ko robala gabotse bošego kgotsa go robetše o santse o tshwere ke boroko o nagana ka yona gantši le gantši so o tlo kwa ka yona but try ya go controla di-emotions tša gago okay and then go na le ntho gape ke tlo go botsang yona ntho le ya gore um ba re keng o se ka ba le ko- ntho ele ya go ba le go goga maoto cause ke bona motho e le gore o rata go postpona dilo ga a santse a dire dilo ke ntho e le gore aga ke tla dira ka morago aga ke tla dira go sasa ke tla dira neneng tlogela mokgwa owe ga se mokgwa o mobotse nto owe ya o ditela nto owe e dira gore di-blessings tsa di seke tsa tla go wena ka nako e tshwanetse di fitlhe ka gona o goga maoto too much changer mokgwa owe dira dilo ka nako nto engwe le ngwe o e dira ka nako ya yona ge o kgonagala e ba motho e le gore o plana dilo tša gago every day maybe thapama ba bošego o planela for tšatši la, la, la tomorrow wa ipotsa gore tomorrow ke swantse ke dire so ke dire so ke dire so then o tla bona a gona ntho e la gore o tlo kgwetsa e le gore gona dilo tse le gore o tshwanetse o di dire wa ba le di-postpone ka gore o tla ba o planile go o planne dilo tsa gore a rebile wa bolela gore okay eng eng ke tlo e dira ka nako e so eng eng ka nako e so then dilo tsa gore di tlo ne sepela gabotse tsa bophelo and then ntho engwe ya boraro e le gore ke tlo go botsa ka yona ke ntho e la gore ee mangele a gago a gago ba tlo tla mo go wena ba tlo bolela le wena so ntho e kgolo ke gore o bakwe ge ba bolela le wena Ke ithute go theeletša um intuition ya gago, letswalo la gago ge le bolela le wena. Go ka re swantše o ye somewhere kgotša le go thoma o betha ke lona letswalo lela, goba o bona someone o thoma o betha ke letswalo, then go ra gore go na le bothata. o ka re swantse o ye somewhere wa thoma wa betha ke letswalo then ke molaetša o tswa go badimo ba gore mo yang gona ga se mo e le gore wa nyakega ga ba o nyake mowe goba mo yang gona go na le ntho e le gore yo diragala e le gore e tlo go tshwenya mo moyeng goba e tlo go kweša botlhoko goba o kopana le mathata o seke wa ya mowe go ka re swantse o dire something letswalo la go betha then stopa o dira ntho o e dirang ka baka la gore go ka ne o gapeletša go e dira yona ntho e newe o tlo bona diphiri tše e le gore ga o tshwana o di bona ene o tlo kwa botlhoko so stopa gane jalo ka gore ge o tlo bona diphiri tšeoe ntho e e ka senya dilo tše dintšhi ka bophelo ba gago e ka senya segwera sa gago le batho ba o phelang le bona e ka senya relationship ya gago jwale le jwalo so wena ntho swantse o e dire kore o bakwe o theletše mangweleng ga ba bolela le wena ba tlo tla ba tlo bolela le wena ke setse ke tlhalosetse gore ba re go na le diphiri tše le gore o sa tlo dikwa ee diphiri tšeoe o tlo dikwa from batho ba bangwe batho ba utetse tsona and-e tše dingwe diphiri o ka di bontšha ke badimo ba gago mangelo a gago ba ka go bontšha tšona ka ditoro ba ka go bontšha tšona gape ebile ka yona intuition ene la ba bolela lona ba go botsa gore one two three ya diragala go ka re kopana le motho wa re mo lebelela immediately ba thekele tswalo then go ra re motho o na le bothata e ba away from motho owe ke molaetša o tswa go mangelo a gago go ka no ba gaufi le motho o tlo ke tshola ke ntengwanya ka gore o e dire okay and then ya bo four ya bo four ke ntho e la gore go na le di-blessings go na le matlhatse le matlhono tše e le di tla tla ka ra bophelo ba gago yona bekeng yona yeke so wena ge dilo tše di fitlha mo go wena and then ntho ya botlhokwa kore o swanetše o gopole o leboge modimo ka di-blessings tšeoe di ka tla jalo ka tšhelete di ka tla jalo ka lethabo di ka tla jalo ka peace ka raphelo ba gago di ka tla jalo ka mošomo di ka tla jalo ka business opportunities

gomme o tla bona mo blessings di tla tla mo go wena ka mehla ke thute go ba le o be mokgwaola wa gore ge dilo tše di botse di tla mo go wena o di leboge nako nngwe re a bereka but ngwaga ebile o kgona go fela motho a senke a nagana gore a re ga a kwa tsamaya rapela a leboga modimo ka yona salary e nela instead re phela re lela everyday re re salary tša rena ke tše dinnyane so nako ngwe a re ke putšhunna ge e be ke sa bereke yona salary ene le gore ke a inyatša ka mehla ke re ke nnyane a na ke be ke tla ba ke itša ka ke be ke tla e fa ke mang e ka ne ba ile nnyane but o kgona go phetha mabaka a mangwe bana ba kgona go ja o kgona go patela dikoloto so nako ngwe ke thute mokgolo wa go um go leboga the more o leboga modimo le ena wa bona gore wena wa leboga wa appreciate dilo tse le gore o fa tsona and then o tla go fa go feta mowe and then o ka kgotša le gore maybe wa bereka but mohlomongwe ka baka la dikoloto tše o nago le tšona then o feela o kare salary ya gago ke nnyane and maybe o tryile gantši go bolela le batho ba berekang le bona ba kgopela ba o okeletše mogolo and then ga o kgonagale ke tlo kgopela gore ntho swantse o e dire ke ntho la gore o checke tsona dikoloto tša gago dingwe le fase o bone gore na ke eng dilo tse le gore o ka leka o di kgatha goba ka mokgwa o spendang ka ona ke eng e leng dilo tse le gore o ka di hafola for now mme ba di fa few months goba few years gore one two three ke taemanyana ka tšona then ke upeketše tšhelete ke be ke bego ke spenda mo go tšona ke kgone go hafola dikoloto tšela ke tlo thoma ka tše dinnyane ge ke fetša se senyane ke tla go se segolonyana jalo le jalo until ebile ke tlo šhela ka tše digolo fela and go ra re go šhela ka tše digolo fela then o kgona go patela extra every month then o bola di-interest rate tšela then dilo tša tša bophelo di thoma go boela sekeng ka gore gantšhi mathata a re ba lona ngwaga goba kgwedi ka kgwedi ke dikoloto, ngwaga ka ngwaga ke dikoloto. Ke yona tlhobaboroko mo go rena. Dimpho Modimo o re file, di-blessings o re file tšona, tšhelete o re file yona, o re file mešomo. But then bothata kore ge re hwetša tšhelete ela, ebile tšhelete ela before ebile e ka fihla ka pankeng re tla ba re šetše re e spend-ile, re tla ba re šetše re dirile dikoloto mo le mo le mo ke. Ge e fihla ka pankeng fela, nna ka ke dirang? Ya tšwa e patala dikoloto tšela, ke šala ke se na selo. a re ke thuteng go leboga le ge kabe e nyane tšhelete e nela but a re ke thuteng go leboga the more re lebogang ke mo e le gore modimo lena o tla bula menyako lo tse di botse tsa tla ka ra bophelo go tla kgwetsa mafeletso o kgona go kry-a mošomo e le gore o kgona go fa tšhelete e kaone go feta ela goba motlho mongwe business ya gago e thoma go gola go e na le business le gona e bege go modimo e bege go mangeloi a gago o ba botše ka business ya o ba kgopele gore ba itiše e growe e, e gole motlho mongwe ka lena matšatši bile o tlo kgone go bona ebile business ya bile o kgona go hira motho wa motee goba ba babedi o ba thuša ka mešomo mo e le gore le wena o tla ba o ntse o dirang o ba patela tšhelete elo le bona e tla ba thuša ka go rekela balapa la bona dijo so go ka kgotse le gore o na le wa ke pereka and then go bereka then o aima high and then o bolela le modimo wa mmotsa ka di-plans tsa gore wena o plana go dira one two three wa o plana gore one day o bone ebile o hirile batho ba bakete five people ten people ba fifty people jalo le jalo modimo o tla tla business ya gago e tla gola and-e ka baka la gore wena o na le di-intentions tse di botse ka yona business ewe that's why e tla gola and-e ka speed gore wena o kgone go thuša batho ba bangwe because ke intention ya gago ya gore o kgone go thuša batho ba bangwe ba e le gore ga ba bereke ba kgone go hwetša mešomo so go na le di-blessings tše di tla tla mo go wena bekeng yona yekhi e ka ba salary ya gago e le gore wa e tseba e ka ba something se e le gore o bo se o se letele goba e ka ba something se e le gore wa tseba ka sona gore se etla mo go wena o ntse o se letetše mme kgaša gore o leboge and mme kgaša gore o se šomiše ka tsela ya maleba ke tšona dilo tše four tše e le gore ke be ke le tshwaretše tšona bekeng yona yekhi re lego mo go yona gomme ke le lakaletša mahlatse le mahlogonolo modimo a le dire ka go loka thobela